Hnuk ah eng tuanbia. A hlan ah hin nungak tlangval ai duh takmi an rak um. An i duh tuk i nikhatte i hmuh lo zong an celh bak loh. Hmunkhat i an um ahcun nikhat a tlin manh zong hi an thei loh. Lo i an i kaltak hmanh ah hin zeitik ah dah zanlei a si lai lawng khi an bawh. Cuti i an i duh i an i ṭhen siang bak lo tikah umnak puai an tuahpiak hna i an i ṭhi-um. Kum tlawmpal an van um hnuah khin fanu le fapa an ngeih hna i an fanute cu hnuk ah eng tiah an sak. An fanute cu ai dawh taktak a sam zong a ṭha taktak. Vanchiat ah an nule an pa nih an ngakchiat lio tein an thihtak hna. Asinatein hnuk ai engte unau cu an i daw tuk hmunkhat te ah rian an ṭuanṭi i cutite cun khua an saṭi tawn. An unaute cun an i daw tuk i an khuami nih khi hna unau bantukin i daw ve u tiah an fale an chimh cawnpiak tawn hna. Cuticun hnuk-aiangte unau cu an hung ṭhang i nungak tlangval puitling an hung si. Hnuk-aiang cu a samthlai nih le a rem a pungsan nih le a ṭha i ai dawh tuk. A ṭa nih hin ai uang taktak. Hnuk-aiang a ṭa cu an khuabawi fanu Darcer he an i duh i an i um. Darcer nih cun hnuk-aiang cu a zoh i a samthlai nih le a rem a vun hawng nih le a ṭha. A pumrua nih le zoh a dawh tuk tikah a hnah a chuak i a rem lo. Cun a ṭa zong nih a dawt tuk tikah a ṭa nih cun daw hlah seh ti a duh. Cu tikah cun a ṭa cu a forh lengmang i na farnu hi a ṭha lo ka rem lo, na farnu hi na thah lo ahcun ka kal lai kan i ṭhen lai tiah a ti lengmang. A ṭa nih cun an nu cu le a duh tuk. Hnuk aieng cu le a dawt tuk fawn i lungrethei in a um tawn. Nikhat cu an nu nih cun, “Ziah na far cu na thah bal lo, na thah lo ahcun ka kal taktak cang lai,” tiah a ti. A ṭapa nih cun a nupi cu le a ṭhen siang fawn ṭung lo i a farnu cu Thah dingin lungthlehnak a ngei. Nikhat cu a farnu cu rah ka far khi thei kan hrawng lai tiah a ti. A farnu nih cun lungawi taktak in a zulh i an ṭa far cun ramlak ah cun khi thei cu an hrawng. A ṭa nih cun fei ei ken, a feipi he cun thingkung cungah cun a kai. Khah, ka nau, ka rak ṭhilhmi paoh kha nang nih na rak char la mu tiah a ti. A ṭa i a van ṭhilhmi paoh cu thatho taktak in a char diahmah hna. A ṭa nih cun a farnu cu fei in khawh a van timh. A fei cu a van i thlir i a far cu a zoh i a ngaih a chia tuk i a mitthli a tla. Cu a tlami a mitthli nih cun hnu-a-iang cu a va tlak. E, ka ṭa, zeidih dek a ka tlak hi tiah a ti. A ṭa cu a ngaih a chia tuk i zeidak a si ko lai, zeihmanh a si lai lo, a ti. A ṭa cu thingkung in a hung ṭum i inn ah an lawi. Inn an va phak tik cu hnuk aieng a nung in a van lawipi tikah a nupi darcer cu a thin a hang tuk i a zoh zong a zoh duh hna lo, a chawn zong a chawn duh hna lo. Zan cu an van phan i, Kan pa na farnu na thah hrimhrim lo, a nung in na van tlunpi. Na thah taktak ding a si lo ahcun tuzan hrimhrim ah hin ka kal lai tiah a ti. Kal hlah na kal ahcun zeitin a si khawh lai? Kan duh i kan ṭhitmi pei a si cu a caan a cu rih lo i a si tiah a ti. A thaizing cu hnuk aeng cu a ṭa nih chokhlei ṭaw a sawm. Chokhlei ṭawh ahcun an kal i an uico tumpi zong nih a zulh ve hna. A hmun an van phah i a ṭa nih a kung cungah ka kai lai i ka ṭhilmi paoh na rak char lai tiah a ti. A feipi he cun chokhlei kung cungah cun a kai. Chokhlei cu a van ṭhilh duahmah khah ka nau khah ka nau a ti i hnuk aiang nih cun lungtho takin a char duahmah hna. A ṭa nih cun ka khawh cang lai tiin a fei cu a van i zoh. A nau cu a zoh i a ngaihchia tuk i a mitthli a tla. A mitthli a tlami nih cun a nau kengah cun a tlak ṭhan. Hnuk aiang nih cun ka ṭa zeidak nih a ka tlak ko hi tiah a ti. A ṭa nih cun chokhlei tizu si ko lai tiah a vun ti. A ṭa nih cun michinh kam seh in a nau cu a kengah fei in tleng lakin a khawh i a nau cu a hmun ah a ril i a thi colh. Ngaihchia le hmaichia ngaiin inn leiah cun a ṭa cu a tlung. An uico tumpi nih cun a ṭa cu a zul duh lo. Hnuk-aieng te khua ah hin hnuk-aieng i a ni cu a um ve. A ni cu thiam a tak cuahmah. An uipi cu a tek thluahmah i a ni len ahcun a va kal. A bo len i an thlauh len zongah a duh lo. A ni cu a hnih in a dawh len. A ni nih cun hi ui hi zeidak a chim duhmi um le a si ko lai a ti i a thiam cu a ṭhumh. Uicopi nih a kalpinak lei cu a zulh i hnuk-aieng ruak cu a va hmuh. A ngaih a chia tuk i hnuk ai eng ruak cu inn ah ai tlunpi. Zan ah cun an it i zan i a ni mang ah cun hnuk